Дьэ билигин сааһыҥ төһөнүй? Хас сыллаахха төрөөбүтүм диэбиккиний? Отут үс сыллааҕы төрүөхпүн.
Толору аатын ким диэний? Ивана Павла Костюкинович диэн. Ханнык бу түөлбэҕэ ханнык алааска төрөөбүккүнүй? Мин төрөөбүт тылым бу дойду аатах. Далгыр, Далгыр нэһилиэгин иһин. Далгыр киһитэбин. далыр ханнык эбитэ булла
хоту диэккэ өттүгэр маҥаска бараайа оһуолугар апсылаан диэн күөл баар онно төрөөбүтүм далыттан тэйчи көс кэриҥэттэр айда
бу күөл баҕа хас саастар кэлбиккиний манна
кэлтим харсыр боллоос Оннук. Аспыны иккитинчи уоҥҥа, иккитинчи уоҥҥа. Икки тыһыынча уоҥҥа кэлбит да буолларгын син биир бу эргини билэр буоллаан дии. А то ханна сылдьан гынан билиэҥ бу диэген тутуспаппын. Бу диэттэн ханна да букпаппын. Манна билэр ыалым да уах.
Эдэр эрдэххинэ оччоҕуна үксүн далар өттүгэр эдэр сааһыҥ аастаҕа үлэлээн-хамнаан. Вот саамай
үчүгэйдик үлэлээбит сирим Далыр нэһилиэгэ. Уонна бу күүлэт, Далыртан күүлэккэ көрөммүн дьиэ туттаммын онно күүлэт тиэһилигэ буолбутум.

Бутуйан бу туттубут диэн бутуга. Батта. Мантаабыйа дьоно диэн дьон ньүкэлэр туталлар этэ ол хаана холкуот соккуот саҕана этэбэта. Олорго туттарбыт диэн холлоҕо. артыгар туттарбыта. Уопсайга дэриэбинэ да, ээ, уопсай дьиэлэри да туппуттара, отон да туппуттара, мыннаабыта өр да уолтара, үлэкэ. Ханна баара иһиллэргэ оттутуу туругар иһдиэр дьоннор эбит этэ. Далырга тугу үлэлээбит кини? Ол эдэр эрдэхпинэ дьэҥкил туох буолла? От маһы үлэтэ, хара үлэ. Уонна пиэрмэ таа үлэтэ. Бал этилэммин то маҥнайгы туохтаабыт сирим ти күүлэт эргэтигэр будьуонар холкуос диэн былыргы кыра холкуостарааҕына. Онно туохтаабыт онно ороммун Онтон хоту диэки икки көс тыаҕа Ьылаҥ Һирэ диэн олорбуппут оҕо эрдэхпинэ букатын кыраҕар. Онтон ол аҕам армияҕа барарыгар ол холкуос иинигэр Леной холкуос диэн онно көһөрөн кэлэрин Ыалдьан уккаахтаһыннаран маҥа армыйаҕа баран аҕалта. Онуоха дылы биһиги интернакка үөрэнэ атаабытым. Бэбээ иһэлии бириэмэтигэр хас туохтаахпын Бэйэттэбэр да аҕыспарбыт иһиттим буолар ааһар. Ол далга оскуолатыгар. Эриинигэр. Онно первый кылааһы тутан бүтэн тахсааппын сайын буолбута аҕа дойду сэриитэ. Аны да ол буканы хоту диэки далыттан тиийчи. Онно иккис барыыга ол аҕам барарыгар холкуоһун кинигэ килэнэн баран баран ааста. Ийэ онно интиринээккэ кэлэрбиттэрэ били аҕата барбыт оҕо диэн Ол кэлэрбиттэн ол итиннээх аһа мөлтөҕө бэрт буолан аччыктыыттан итини билбэт этим онон эмпи дьиэбэр дьиэм далыттан биир көс кыыл буйанай хоппос диэн онно дьэҥкир тардыллан онно бараатаан онон аанньа үөрэммэтэҕим ол ол иһин

Оттон дьэ түөрдүөн биир ээ түөрдү түөрдүөн икки ылтан үөрдүөн үс сылга дылы үөрэнэ сатааммар мөбүллээн аҕалбытым оскуолаттан онон

Тан кэлэн кэлэ-кэлэлэр онноҕор ыраахтан кэлэн кытта ыалларҕанаҕытаҥ ыарҕалаасына кэлэн куйуурдаан барааччылар ыарҕалара туоллаҕын аайы инньэ гынан били

Оҕоммут биирдэ эһии балыкпын ороҕор иһэринэ иккитэ эһии балыкпын дьэ нэһиилэ булан тахсабын. Били күнүс киирбит киһи эрдэ баҕа кэлбит дьон тахсан баран эрэр буолаллар, мин буоллар хараҥа булларга турабын. Витька атымтак оҕото туолуорбун ону кэтэһэн. Дьэ Тоҥоору ыксаатаххына, боҕоллор гыннаххына, үүнэн тахсыбыт ийэбэр бүтэн аны. Күн аайы ийэбилтэ ол да киирэҕин үлэлии-үлэлии. Үлэҕэ баһаам буоллар биэс дайаакка ынаҕын хаһаабын, биэс сыарҕабын тоҕобун уонна алта уончанаҕы кубай сүөһүлүүн иҥин далга икки далынан от тэлгэтэн биэрэбин.

Онтон дьэ ити дьоннор эн хаастыы кырдьаҕастар хаамай төбөлөрүгэр өйдөөн хаалбыт күннэрэ кыайыы ыһыаҕа үһү. Эйиэхэ буолбута дуу?
Дьоҥҥум ыалым нэһилиэгэр ыһыахтар буолуталыыллар этэ ыһыктахпына. Онно кыайыы кэннэ диэн анаан кэпсииллэрин истибэтэҕим буолан баран ыһыахтар буолуталааччылар.
Дьэ, дьэ, ыһыахтарбыт хайдах быһыылаахтык бараллар да, төһө үчүгэй талааннаах дьоннор кэлэн бараллар этэй? Уох, дьэ,
талааннаах киһи баарын көрбөтөҕүм. Оһуокайдьыт диэн диэн туох этэ да? Оһуокайдьыт
баар буолааччылар диэн курдук. Мунма кыһыйытата уохтеммар оһуокайдыыллар.

диэн баар этэ угас онно эмиэ ыһыахтар буолааччылар онно барар этим биһи улахан уолаттар ийэн угас онно ол ди эриттэн кэлбит иһин дьоннор бааллар Павла иһин диэн үҥкүүлээччилэр уонна эрийэ ыйдьыбыт дьоннор хаҥа кэлэннэр

Хайдах оннук эбитэр буоллуҥ Аа, оттон? дьэ, оннук киһи үөскээбэтэҕэ. Э, Төдүллүкү хомустааҕар ити үрэнинэн игин олоҥхоһуттар бөҕөтө үө- уут үөн үөскүү сылдьыбыттар диye. Тоҕо оттон бу Оннук далары буолуо. күүлэти арыллаабытый? Буо дьэ мин дьиэтин харайда. Араама оннук үчүгэй олоҥхоһут иннин киһи диэн уох уох этэ. истибэтэҕим истибэтэҕим даҕаны оннук дьон үөскэбэтэхтэрэ даҕаны Йоҕурдук Ото ойууттардаах иһин баҕайы дойду дииллэр дии. Бу дойду Түүлэти, түүлэти уонна далыры. Алаастарынан дьэ киһи мээнэ манна дьэ ыһыытан хаһыытан сылдьыбат ураты дойду дииллэр дии. Ким ол киддик.
Только

Былыргаттан ииттэбин сыдьаастар кэпсииллэрин. Бу киһи айдаарбат дойдута. Бу иккитэ бараммыт дойдулар диэн кэпсииллэрин дьон кэпсэлин истээччибит. Онон бэйдиэ үҥкүүлээҕэ кыылбаабат туойбат

Ол туохтан холобур бу мин өйдөөбөтүм эти сирииччилэрин суох гына гыммыт дойдулара диэн ити хайдах итини быһаарыахха сөбүй?
Ол ити былыргы дьоннор кэпсэллэрэ. Былыргы дьон кэпсэлэ. Сэһэргээччилэр ол иһин биһиэхэ ол айдаарбат этибит. Куһаҕан имиэни билиитин билбэтэҕим ол олоруутун олоро иһдибит сири.

улахан эбэлэр бааллар. Ханнык эбэлэр баалларый? Ол ити Буренай холкуо сирэ ити далгыр бэтират түөрбэт тема диэн улахан улуу эбэ. Далгы далгыр ийэ. Онтон халгын биир кырыын түспүт кэннэ Мүрөйү диэн улахан улуу иһин баар эмиэ ийэ төптөҕө.

Ыччаттаах диэн улуу эбэ баарын миэхэ оттон аҕыйах хос хаххалаан тыалынан эрдэ турар иһин ол күүлэт Осипенко диэн да табалаах аата первэй күүлэттэ диэччилэр былыр эрии билиэмэтигэр өссө туһунан нэһилиэк буолан иһин атаабыт сир киһи элбэхтик олохсуйан гынан тиэннэ туһунан эбиэттэнэн иҥиннээн олорбут сир

Мин дьаамсык буола илдьибит. Атынан ат буолаҕын. Онно боломуочунайдары хаста киһин таскайдаабытым. Ороһот уон күүлэтин биир ый күүлэт холкуоһа уочаратынан туохтуур дьаамсыктыыр. Биир ый ый буоллаҕына будьуонай холкуос киһитэ Ямһирдэр, онно миллионай киһитэ этим. Мин түбэһээччибит. Ямсыгот. Сымаас куһаҕан баартар биэрэннэр сиргэ оторон өлбөтө. Биһиэхэ манна бу биир киһи аатын эппиттэрэ Далыр киһитэ диэн. Андылыров Гаврил Егорович диэн истибитин дуо?

көс андылыгар көстөкүн диэн Оччоҕуна бу киһи уола билигин да алыыга эмиэ баар. оччоҕуна бу Гаврил диэн баҕар сыыһа уһуруллубута бу. Ыыһа алҕас суруйтар.
Аа, оннук эмиэ буолар Ол биһиэхэ. кандылыктар диэн фамилиялар бааллар. Ол киһи һыл- төрөөбүт тыла тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэһит таһыллах диэн Оо. дии. Андылыров.
Оччо эмиэ ииттэн аҕа. Эйиттэн аҕыйах ыл а- аҕа. Аа, ол аата хайалара диэн.
Ким буолуой? Ол Таайым миигин буолбатах, бары ол эбит. Таайым уолаттара буотах.
Эмиэ хыл эмиэ атын булун эмиэ сөп. Баҕа.
Тоҕура кинини олоҥхоһут диэбиттэр де. Андалыыраптарга олоҥхоһут бар этэ да. Ол дьонуоста билбэппин. Миисэ оһуохай этээччи де. Этээччи да. Этээччи де Миисэ.

Маннык кэрийэ сылдьар дьоннор баар буолааччылар. Кэрийэннэр ыаллары кэрийэ аччык да кэмҥэ, тот да кэмҥэ кэрийэн, дьэ, ыалы кэрийэ сылдьан, дьону түмэн, ол-бу киһи кэлбит үһү, диэн баран ыал ыалга ол дьон кинини иһитиннэрэри ыҥыртыыллар ин эбит. Оннук олоҥхоһуттар баҕар таарыйан ааспыттара буолаарай? Эн эн биир киһини билэбин эн. Дьэрэ?
Тоҕо күлэҕитий? Ну, мин, мин таспар ол таайым уола Андылыап Миитэрэй диэн киһи эрийэ баран баран кэлэн күрүөх олордооҕун этэ. Эрийэттэ эрийиттэн кэлэн баран иһиттэн угас олорбута. Онтон онно билмин кэлэ бара киирэ тахса иһдэр киһи буолла.

Иҥэрэ буолла диэн этэ-этэ биһии дойду киһитэ диэн эмээхсини минньэ диэбитэ. Ол курдук диэкиги. Киирбитигэр дьэ уу дьахаайан боҕуоллулар. Били дьиэлээхтэр хантан эрэ иһиттэхтэрэ дьэ олоҥхолуурун туһунан. Ол иһин хаайан боҕуоллулар. Дьэ олоҥхолоох иһин олоҥхо турахтаах

Улахан кыыстара ыарыһах буолан аһыллар. Онтон кыра оҕолоро эмиэ ыарыһах буолан аһыллыбар. Бээлэрэ эмиэ ыалдьан гынан хатарыйан киирэн бардылар. Ол киһи кэлэн бараатын кыттыга? Бараатын кытара хотоҕо.

уон төбөтүн оройугар учуутаах кэлэн кэпсиир киһи тэҥин диэк диэбиттэрэ диэн ол дьонтон истибитин кэпсээбитэ мин эмээхсиним ол сылдьан ааспыта буллуу диэтэ

Дьээбэ киһи буоллаҕа диэн. Оттон Дьоҕокин диэбиттик. Онтон бу Хургулук Хирэ диэн ааттыыллар. Ыйылас диэн Хири билэҕин дуу?
Дьаачыбын. Онон ааспытын биирдэ дуу иккитэ. Онно ол Ыйыластан Суор Баһылай диэн киһи баарын истибитиҥ дуу? Дуу истэн.
Ээ, Ол дьара.
күн ол уор уолабын диэн манна кэлэн олорон аатырбыт этэ били. Кыыһа, кыыһа бэтэринээр.
Аргы. Аргы.
Уота тиммитин уота диэн. Ол айдьыбыттара. Ол аргы таба манна ыал буолама былар хатаң аатта дии. Арахтаан аларын кытары дойдутун булта. Ол оҥо аҕатынаан ол Уон уома ким эрэ диэтэ, улуу истэр аатым ити. Бу Баһылай ханнык үйэ киһи эбитэ буолла? Эйигиттэн аҕа булла. Ыы, аҕа улла.
Ол
лаппаҕа. Ол это уон тоҕус үйэ бүтүүтэ да. Ол уолум диэн олох лаппаҕа буолуо. Ол уола манна кэлэн уларайдым киһи да миигин барылла киһитэ. Ээ, һэк. Былыргы дьоннор. Аа.

тылынан ону тылынан үөдэннэн эргийэн маҥааһынан кэлбит биирдэ табарнаах дьиэн эттэхпитинэ кырдьаҕас дьонноох дьоннордооҕун буолан ордук дьоҕо кырдьаҕастарбыт үксүн хаартыннан ииригирбит дьон Хааккыраан тыыбаттар, миигин утуйаат тыыддаҕым икки. Ото ити Аанньа түһүөн. Суор Баһылай ханнык үйэҕэ, э, ханнык хас- ханнык сылларга анараа дойдуга барбыта буолла? Дьэ туох билиэҕэй ол уор уолабын диэн кэлэһийдибитэ манна. Э, Ол урут көрбөт киһитин буолуман били дьон дьонун аатынан истэ. Оннук ол дьон кэпсииллэрбээтэ оннук. Ол көрбөтөх дьон. Өссө Дьоҕурдук.
Ыйыластан буорту боруоран диэн хос ааттаах киһи баар эбит. Бу дьону билбэппин. Истибэтэҕи. Маттаҥа хоноһойо диэҥҥэ биһии түһэн хонон ааһар этибит. Ким ким диэҥҥэ?
Маттаҥа уолу хоноһой диэн. Кимий ол?

холкуос эбит этэ. Онно атыыһыт кыра лапталаахтар это онно атыыһыт эбит этэ. Үчүгэй баҕаты олорор киһи этэ он үчүгэй баҕаты хонон астахпыт бии икки-үс буолан дьэритибит. Олохонооһой
олохонооһой туһунан тон кини ыллыыр этэйин диэн кэпсээбэттэр. Карама. Аа.

Буолайдыбыт уонна кэлбитим. Кэлбитим. Оҕурдук
Ол-бу Татаайыга Махсык оҕонньор диэн олоро сылдьыбыт эбит олоҥхоһут. Истибэтэҕиҥ да? Ол ону истибэтэҕим.
Махсык оҕонньор диэн.
Ону истибэтэҕим. Эп.
Онтон өссө ыйылас киһитэ тыһыынча аҕыс сүүс тоҕуһун аҕыс сыллаах төрүөх Савинов Захар Савич диэн олоро сылдьыбыт. Эмиэ ырыаһыт, тойуксут, олоҥхоһут. Уһук дьон олох билбэппин. М. Араама.
Ыһыахтарга ин биллибэт этэ дии. Ол далыргыта
куттананна чугаһаабаттара да бэйдиэ кэлбэттэр.
Бэйдиэ кэлбэттэрэ буолар. Уоһнаара дьонугули туох мусталлар. Мэйиттэр бар буолааччылар, далыттан кэлээччилэр. Ээ ким туудугуйтан, уну быйыгы үлэттэн. ыраахтан-хантан да маҥаһыттан диэн курдук кэлэ. Сургуулукка өссө Ыстапаанап Баһылай Ыстапаанабыс диэн баар эбит эмиэ. Эмиэ дьэ ол ырыаһыт тойуксут киһи. Эмиэ истибэтэҕэ. Оҕо истибэтэҕэ.
Ыстапаанап диэн. Һээп. Далырдар диэн.
Дьондан иэнинэн киэҥ нэһилиэк буоламаҕын улаханнык билиибит көстүбүт киһи суох далыттан биир көс хото олорор киһи тобониына кот дьон олохторун барытын билэбин ол аҕатын кытары көрбүтүм ол аҕата муннаах эрииттэн буола араанньы буолан тыыннаах ара кэлбитэ кэлбитигэр

Мин тосхуннан оҕордахпыттан билэр бииргэ үлэлээбит иһин дьоммут. Тыраахтын маҥнай үөдүйэн кэлэбин хаҕана ол инниттэн даҕаны биһиэхэ били киэҥ ходуһалардаах буоламмыт далыйданы биһиэхэ бараннар оттууллар. Онно индигааччы